Selâm aleyküm sayğılı vatandaşlar, dindaşlar! Sizinle beraberlikte Qırım Müftisi Ayder İsa oğlu Rustemov. Bugün mübarek künü, Cuma künüdir ve er daim kibi, endi adet üzre, Cuma künü vaazda bulunamız. Ramazan ayı devam ete ve elhamdülillâ, bu mubarek künlerini daa yaşaymız. Amma ne yazıq ki, yekünlenmek üzre. Keçken sefer Ramazan ayında nasıl Peyğamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Qadır gecesini hayırına nail olmaq içün itikâf yapa edi, sıq-sıq ibadet yapa edi. Bunıñ episini qayd ettik. Fıtır sadaqasınıñ aqqında laf yürsettik, onıñ meşruyeti, yani dinimizde nasıl metinlerni onı belirtirgeni aqqında, ikmetini aqqında laf yürsettik. Ve Elbette ki, fıqıh meselesine kelince, er daim çoq sualler çıqa. Onıñ içün bugün kene de Ramazan, elbette ki, aynen bağlı suallernen aqqında laf yürseteceğimiz, fıtır sadaqasına aqqında laf yürseteceğimiz ve bayram namazda

yüz grivne olaraq tayin etti, onı para olaraq çıqartmağa mümkün, rublelerge kendiñiz o miqdarnı çevire bilesiñiz. Ve aytqanımız kibi, esas olaraq Peyğamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vaqtında fıtır sadaqası, sadaqası aş olaraq, erzaq olaraq çıqartıla edi. İbn Ömerden kelgen rivayetten aytıla ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadaqasını bir sal, sa, olaraq tayin etti, min temrin, hurmadan, ev min şairin, ya da arpadan, alâ kulli hurrin ve abdin, er bir azat olğan ve er bir Atta böyle qul olğan, bilemiz ki, o devirde qullar bar edi. Ve alâ kulli zekerin ve untâ, ve er bir erkek içün ve er bir qadın içün. Bu esas bir rivayettir bu hususta. Bir saanı ne olğanını añlattıq, bu yaqlaşıq dört avuç erzaqlardan, işte aşlar, erzaqlar, yaqlaşıq, demek ki, üç kilogramm civarasında. Kim esas olaraq çıqarta? Meselâ, men bir aile saibiyim, demek ki, men çıqartmaq kerekim. Esas olaraq şarttır zengin olsam. Çünki Resulullah sallallahu aleyhi ve selem ayttı ki, Lâ sadaqata illâ an zahril ğaniy, Sadaqa Tek zengin sırtından alınır ya da çıqartılır, böyle rivayet bar, ve oña köre Hanefi mezhebimizde zenginler sadaqalarını çıqalar, çıqartalar. Elbette ki, esas olaraq, Eñ olğan esas sadaqa, bu zekâttır ve men tavsiye etem, zenginler zekâtlarını Ramazan ayında çıqarsınlar, çünki biz bilemiz ki, zekât meselesi musulman taqvimine bağlı, eger de bir insan bir nisabqa, nisab bu belli olğan bir miqdar, parası ve bu senelik biz, Ulema Şuramız onı tayin etti, sekiz biñ yigirmi bir grivna olaraq tayin etti. Kene de istinadan nege Peyğamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında eki yüz dirhem kümüşke istinaden onı esas olaraq aldıq, çünki bu künlerde kümüş daa ucuzdır altından, altından da alına bilir edi, O zamanlarda, amma biz, işte, bize maneviy vaqıtımızda kümüşke bağlandıq, çünki ilk evelâ muhtac olğan insanlarnıñ uquqlarını qorumaq içün bunı dinimiz bizni davet ete buğa. Demek ki, sadaqa tek zenginen alınır, eger de siz Bir senelde sizde eliñizde bu miqdar para barsa, yani bir köşede tursa, ya da altın olaraq tursa bir köşede qullanılmağan altınlardan, kümüşlerden, ya da sermaye olaraq, meselâ, biznesiñiz bar, Tükkanıñız bar, raflarda olğan mallarnı esaplasañız, orodu ticara degen, işte, satılğan mallardan, ya da arabalarıñız olsa, evleriñiz olsa ve siz bu işte malıñıznı, mülküñizni ticaret yapasıñız onnen, bu episi nisapqa dahildir, yani kiredir. Aslında büyük bir miqdar parası degildir. Menim zannımca, yani çoq aileler bu miqdar parasına nailler ve sahipler. Yani işte bu aileler fıtır sadaqasını demek ki çıqartması kerekler ve elbette ki esas olaraq ondan evel bu miqdardan yüzde İki virgül beş protsent, yüzde iki virgül beş, zekât çıqartmalılar. Ve fıtır sadaqası zekât kibi, şimdi biz anıqdık, kimden alınır, kimge berilir, kimge tarqatılır, aynı sekiz kategoriya, Kim ise zekâtqa aqqı barsa, öyle de fıtır, sadaqa, olarğa da tarqatılır. Olardan, işte, ilk evelâ, elbette ki, kimler? Fuqare, muhtac insanlar, miskinler. Miskin ve faqir arasında Çeşit türlü işte baqışlar bar, amma miskin er daim eñ-eñ ağır vaziyette olğan bir işte kategoriya insanları, yani aşsız, susuz ve ilâ ahire. Ve bu sekiz kategoriya içerisinde bilemiz ki, yolda qalğan insanlar, ondan soñra Allah yolunda kategoriyası bar ya da borçnıñ tübünde qalğan insanlar, Mualâfatu qulûbihim, kimniñ işte yüreklerini İslâm dinimizge yaqlaştırmaq içün, kim bu paralarını, ayrı bir kategoriya bar, toplay, vel amilina aleyha, ve Peyğamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selem vaqtında ayrı bir kategoriya bar, qullar içün, bilemiz ki, Özüni satın almaq içün, azatlığını işte almaq içün, ve fir riqabi, elhamdulilâ, bu zemaniy vaqıtımızda böyle bir şey yoq. Kene de, esas olaraq, aytqanım kibi, birinci, ikinci kategoriya baqmaq kerek, bu eñ, eñ ağır vaziyette olğan insanlar, aşları, suları olmağan insanlar. Bazı insanlar soraylar, hasta adamlarğa mümkünmi bermek? Elbette ki, mümkün. Eger insan hasta, demek ki, muhtactır. Madem muhtactır, demek ki, aqqı bar. Şimdi başqa böyle sualler peyda ola, şimdi aqay, apay içün çıqartması kerekmi fıtır sadaqasını? Aslında, Hanefi mezhebine köre, böyle onıñ işte omuzında böyle bir mesüliyeti yoqtır. Ne içün? Çünki bir kriteriya bar, erkek kimni keçindirmesi kerek, beslemesi kerek, yani aşını, suvunı qarşılaması kerek. ve kiminiñ vesayeti, opeka, vesayet demek opeka, tam vesayeti barsa, olarnıñ, olar içün fıtır sadaqasını çıqartırır. Bilemiz ki, kene de Hanefi mezhebimizge köre, qadın, işte, finans istiqlâligi bar, onıñ içün Aslında bir yahşı bir haberdir belki qadınlar içün. Çünki dinimizge köre baqasıñız, qadın öz işlerini yürsetmege aqqı bar. Yani finans istiqlallığı bar. Belki de siz aytarsız sözde, amma kene de böyle bir şey bar. Qaytamız kene de esas meselemizge, işte apa içün vacip, işte aqay, Aqay içün çıqartma degildir, amma kene de çıqarta bilir, elbette ki. Bütün balaçıqlar içün, elbette ki, onıñ içün çıqartma vaciptir, çünki olar artıq tam onıñ vesayetiniñ altında. Anası-babası içün çıqartma kerekmi? Esas olaraq işte kerek degildir, çünki olar, atta bile olarnı beslese, keçindirse, olar tam onıñ vesayetiniñ altında degiller, amma kene de çıqarta bilir, elbette ki. Hususan işte anası, babası onıñ evinde qalsa, olarğa baqsa ve ilâhre. Zannımca bu tamamen bütün inceliklerni biz işte aldıq ve talim ettik. Şimdi bayram namazınğa kelince, bayram namazında, bayram künde ne yapmalımız? Dinimizge köre sünnetlerni onı da hatırlayıq. Belki de karint, karantin işte siziñ mantıqañızda, siziñ şeeriñizde devam eter, belki de işte bayram namazını siz yapamazsıñız, amma kene de sünnetlerni Añlamaq kerek, hatırlamaq kerek, bilmek kerek. Bayram namazında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk evelâ bayram namazında namazğa çıqmazdan evel bilemiz ki, çiftsiz miqdar işte hurma aşay edi, bir ya da üç ve ilâhre. Bayram namazda Peyğamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yuvuna edi, ğusül ala edi. Bayram namazğa Çıqmazdan evel Peyğamberimiz eñ güzel elbise kiye edi ve işte misk qullana edi. Bayram namazında tekbir, çoqça tekbir aytmağa sünnettir, çünki Alla subhane taala bunı Bakare suresinde qayd ete, Litukebbirullâhe alâ mâ hadâkum. Alla sizge doğru yolnı köstergeni içün, siz tekbir yapması içün, dep buyura Alla subhana taalâ bu ayette. Onıñ içün sünnettir, tam bayram, işte, imam minbarğa çıqmazğanı ve hutbege başlamazdan evel işte tekbir etmege, sünnettir, baran namazğa bir yolnen barmağa, başqa yolnen qaytmağa sünnettir. Elbette ki, bayram namazında ferah, quvanç yüzlerinizde o olmalı. Bayram namazıda bütün aqrabalarını en azından belki şarait müsait olmaz kitmege, Amma eñ azından telefonlar açmağa, seslerini duymağa, hayır hayırlamağa, tebrik etmege, elbette ki, doğrudır. Allahu subhana taalâ bizni doğru yoldan şaşırmasın. Allahu subhana taalâ bizge Bu Ramazan ayınıñ çerçivesinde dan çoq-çoq, sıq-sıq ibadet yapmağa, hatırlayım, dan Ramazan ayı bitmedi, vaqıtımız bar, artıq künler degil de, saatler, sıq-sıq ibadet etmege nasip eylesin, büyük-büyük sevaplarğa nail olmağa nasip eylesin. Ve salillâhümme alâ nabiyyina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi